Thonghnih kul le thum zing ni nga zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Myawadi palik sakhan ruambawm thlaknawhnak in SCC ralhrang commander le pengkomh lutlai tal in panga an thi pahranak tlawmlo hliam an tuar. SAC ralhrang sin thawngpang petu USDP party chungtel pathum Sagaing ramṭhen le Walet peng ah September ni khat ah thawk in tleirawl ruak kulet sarih tluk an hmuh. Myanmar ram SAC ralkap cu ralhrang phu tiah Asian People Forum nih thawngthanhnak an tuah. Delhi G20 summit tuahnak hmun venghimtu ding ah ralvengtu minung tingkhat le thongsawm thum tluk an chiah. Timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. SAC ralhrang sin thawngpang petu USDP party chungtel pathum an thah hna. Mandalay ramthen Nathoji peng Thantlongma khua ah dalan tiah minthang ngaimi USDP party chungtel pathum cu meithal kahnak in an thi tiah khuami hna nih an chim. September ni thum Jing suimilam pasarih tluk ah USDP party chungtel Na aung kum sawmli le kum sarih, nanṭing kum sawmli le kum nga le aungbaw timi hna cu hriamtlai phukhat nih khuachung ah an kah hna hi a si. Ralhrang sin thawngpang petu Dalan tiah minthang ngaimi USDP party chung tal an si tiin kan theih. An tlaih hna hnu ah khuachung ah an thah hna tiah khuami pakhat nih cun a chim. Na thattu phu hna hi mi zeidah an si i zeiruang ah dah an thah hna timi theih a si lo pinah thawngthanhnak zong an tuah rih lo. A luancia July nili zan ah Nuahtawci peng Aungtaya khua pawng ah ralhrang kuttang khuabawi pakhat zong an rak thah bal tiah theih a si. Myawaddy palik sakhan drum bomb thlakhnawhnak in sac ralhrang commander le pengkomh lutlai telh in panga an thi, pahranak tlawm lo hliam an tuar. September nithum zan suimilam pasarih tluk ah Kurbakawlum le Tangti phu nih Myawaddy khua palik sakhan cu drum bomb an thlakhnawh hna caah sac ralhrang caan karlak commander le pengkomh lutlai telh in panga an thi, tiah Kurvakawlung upa pakhat nih a chim. A thimi le hliamtuar an tam caah ralhrang lei nih za le kul mm hriamngan cu atu le tu an kah len. Sizung phak hnu in a thimi, a hmun ah a thimi hna le hliamtuarmi an dihlak pakul leng an si tiah a cunglei upa nih a chim. Duanbawng thlakhnawhnak in a thimi hna hi Myawri pengkom palik bawi Sote Penguk Zung UC ṭhunṭhun nai le cazippi phyu aung hna cu a hmun ah an thi i SAC ralhrang kha laiah zahnih le sawmsarih le panga in caan karlak commander Lieutenant Colonel Aung Cho Min le mawṭaw pike Nilin So hna cu sizung ah an thi. Kidron bom thlaknuhnak in panga an thi i palik bawi deuh pawl panga hliamfaak an tuar i a thi chom ding dirhmun ah an um. Mah pinah hliamfaak lo a tuarmi paruk he hleikhat hliam an tuar. September ni thum zanlei suimilam paruk le sawmli ah Myawurdi khua palik sakhan cu drone bom voihnih in an thlak hnawhmi hna cu a si ralhrang penguk zung le an hawile dang hna nih chekhlatnak an tuah lio zanlei suimilam pasarih le pakul ah rawnbawm voi hnih in an thlakhnawh ṭhan hna caah atu bantuk in ralhrang kuttang a thimi le hliamtuar an tam hi a si. Sagaing ramṭhen le Walet peng ah September nikhat ah thawk in tleirawl ruak kul le sarih tluk an hmuh. September nikhat ah thawk in tuni tiangah Sagaing ramṭhen Kulat peng pawngkam khuate hna ah tleirawl nunnak lianmi ruak kul le sarih tluk kan hmuh, tiah chiaṭha zohkhenhtu phu chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thah tongmi hna ruak cheukhat cu Chunṭaw khua ah minung panga meithal kahnak hliam tuarmi ruak an hmuh hna. Cu lawng si loin Khakha khua ah pakhat, Chunṭaw khua ah pasarih, Hpawka khua ah paruk, Mu-man-Rale khua ah pakhat, Thantawseh khua ah panga, Thanci khua ah pathum, Cikang khua ah pali an dihlak minung kul le sarih hna hi meithal kahnak hliamhma tuar in hmuhmi ruak an si hna tiah ṭuanvo ngeitu pakhat nih a langhter. Hi khua hna hi tleirawl sawmthum tluk konglam theih loin a tlau i minung kul le sarih cu an ruak in an hmuh ṭhan hna. A dang an tleimi hna hi an nundam le damlo kan thei kho lo tiah an langhter chih. Tangkong khua zunguk bawital chih in unau pathum le Nabe khua ralhrang hna caah rianṭuanmi panga an dihlak minung pariat an kah thah hna. Mandalay ramṭhen, Ngazun peng Tangkong khua ah sac ralhrang nih zunguk bawi rian an ṭuantermi tal chih in Unau pathum le Nabe khua ralhrang hna caah rianṭuanmi panga an dihlak minung pariat hna cu mipi hriamtlai phu nih an kah thah hna tiah tualchungmi pakhat nih a chim. September nihnih zan khan Ngazun pengtang Kongkhua ah SCC ralhrang nih zunguk bawi ah an hman liomi tal in unau pathum mipi hriamtlai phu nih an kah thah hna tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiam in September ni hnih zan suimilam pasarih le sawmnga tluk ah Ngazun peng, Nabe khua ah sac ralhrang caah rianṭuan in thawngpang petu minung panga zong mipi hriamtlai phu nih an kah thah hna tiah theih a si. Nabe khua ah kahthah tongmi panga hna an min cu Thinzaw U, Wunchawte nupa Aung Khain le Bono hna hi an si. An dihlak hin ralhrang caah rianṭuan in Thawngpang petu an si tiah an langhter chih. Nautawchi peng ah thahnak tongmi ruak pathum an char. Mandalay ramṭhen Nautawchi peng Thanṭawma khua ah thah tongmi minung pathum ruak an hmuh tiah theih a si. Thah a tongmi hna hi Thanṭawma khuami Una Aung, Unanṭin unau hna an si. Midang pakhat Ubotin hi cu khualeng phungki sianginn lam pawngah a ruak in char a si tiah Ṭhanṭoma khuami pakhat nih a chim. Hi kong he pehtlai in Minthiam pengkomh khuavengtu pakhat nih a chimmi cu zan suimilam paruk le cheu tluk khan Ṭhanṭoma khua chungah cycle pahnih in a ho theih lo minung pali an rak lut i an pathum in an tlaih hna hnuah an kalpi hna tiah a chim. An ruak in char a simi hna pathum hi ramkhel kong ah pehtlaihnak ngeimi an si hna tiah an langhter chih. Hi peng khuate pakhat khah lai ah sawmruk le pakhat cu tualchung hriamtlai phu hna nih an kahdoh. Hmun ramkulh Ye peng um sac ralhrang khah lai ah sawmruk le pakhat sakhan cu mipi ralkap ṭangṭi phu hna nih thonghni kul le thum September ni hnih ah an va kahdoh tiah NUG runvennak vunci zung nih thawng a thanh. Khalaya sawmruk le pakhat sakhan ah thazaang zakhat hrawng a chap timi thawng kan theih caah mipi ralkap hna nih hriamngan he an kahdoh hna hi a si tiah kan theih. Kahdohnak cu suimilam pakhat tluk hrawng a rau cang i sac ralhrang lei thimi an um kho men. Mizaw phurhnak mawtaw pahnih in hliam a pumi an lak hna tiah NUG nih a langhter. Kahdohnak cu Karen National Liberation Army KNLA Battalion kul le sarih Old Burma Student Democrat Reform ABSDF Battalion pakhat PDF, YDF le tlangṭi pufat hna an si tiah an langhter chih. Mangṭaw peng ah SCC ralhrang nih caw le naa tlaih in a neitu pawl tangka in an tlanhter hna.

saṭil an tlaih hnanak lam hi ralhrang nih an humhakmi mawṭaw lam deuh ah a si tiah min langhter duh lo tualchungmi pakhat nih a chim. Hi lampi cu ralhrang nih zanlei suimilam paruk hnu in luhchuah an kham cang caah leikuang le dumhau tuahmi khuachungmi hna cu caan hmaan tein an umkal khawh hna lo caah harnak an tong. Rakhine ramkulh ah kahdohnak tuah lo ding in kaphnih hnatlaknak tuah hnu ah sac ralhrang nih riahcaw, hriamnam le thazaang a chap lengmang hna pin ah ralhrang sakhan le umhmun an khuarnak hmunhma zong ṭha ngai in an i remh hna tiah ralhrang lei neihniam hna nih an chim. Shuibaw peng khua pakhat cu SCC ralhrang nih an luh hnawh, mei an khangh. Sagaing ramṭhen Shuibaw peng Caṭap peng khua cu thonghni kul le thum September nihnih ah SCC ralhrang pawl nih luhhnawh in rallam an sial caah mipi inn hna le sianginn hna zong mei in an khanghpiak dih hna, tiah Golden Future Revolution Force nih a langhter. Khing-u khuapi in tlanglawng lamthluan zawh in rallam sialmi SAC ralhrang pawl cu September nikhat ah Shwebo peng Cetep peng khua an luhhnawh hi a si i khuachung um mipi aa zuatmi pawl an thah hna i an ei hna. Cuhnu September nihnih zing ah khuate inn hna le facang chiahnak rawlrup hna, sianginn hna zong an khanghpiak hna pinah mizaw phurhnak motor pakhat zong an khanghpiak chih hna. Cuhnu ah Shibu khuapi ah an lut tiah Sachilei news agency nih a langhter. Pakhat ah electric transformer thilri firtu pa pakhat mei nih a tlaih caah a thi. Hakant peng Saiaung khua ah mipi nih an hman liomi Electric transformer thilri a firtu pakhat cu mei nih a tlaih caah a thi tiah khuami hna nih an chim. September nihnih zan suimilam pakua tluk ah electric mei rat lioah transformer chung ummi cable hi a firtu Saiaung khuami pa pakhat cu thilri a fir lioah mei nih a tlaih hi a si. Thilfir mipa hi rithaisi a tawngthammi a lo, a hlan zongah atu bantukin khabalhri a fir lengmangmi a si tiah khuami pakhat nih a chim. A thimi pa hi Shwe Naing kum kul le kum riat a si i a ruak cu mibawmtu hna nih sizung ah an kalpi. Mah pinah Phakanh khua lungmansung a kawlmi hna zong rithaisi a tawngthammi an tam caah motorcycle Fawn ti bantuk a tlau lengmang tiah khuami hna nih an chim. A luancia August ni sawmthum le nikhat lio zong ah Pakanh khua ah rithaisi a tawngthamtu hna karlak ah bia-elnak a chuak i kum sawm li pa pakhat zong namsawhnak in a thi tiah theih a si. Myanmar ram SAC ralkap cu ralhrang phu tiah Asian People Forum nih thawngthanhnak an tuah. Indonesia ram Jakarta khua ah tuahmi Asian People Forum thonghi kul le thum tonpumhnak ah Myanmar ram sac ralkap phu cu ralhrang phu tiah September nithum ah langhter in thawngthanhnak an tuah. Myanmar ralkap hna nih miphun pakhat cihmih khawhnak tiang sual a tuah ruang le ralkap phung le phaibuar in mipi cungah lainawnnak a tuahmi ruangah atu bantuk in Ralhrang phu tiah kaw auh in thawngthanhnak an tuah hi a si. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste le Vietnam ram hna in zatlang phu tonpumhnak chungah atu bantuk in Myanmar ram mipi hna sinah lungrual te le hmunkhat ah an dirpi hnanak kong zong APF nih a langhter. Nizakua sawmli nga tiang Myanmar ram sac ralhrang nih uknak a kalpi mi zong a tlamtling lo tiah hi forum cathanh chuahmi ah an langhter. Mah pinah NUG, NUCCERO le zatlang phu hna telh in dohthlennak ah aa teltum mi phu pawl hna lawng pehtlaih ding le anmah sin in Bawmhnak luhter ding kong zong Asian Civil Society Conference, Asian People Forum, ACSC, APF nih an langhter chih. Mitlamtlinglo pa saṭil hai leng le blade dolhnak ruangah a nunnak a liam. Ogot nipul le nariat ah khan saṭil haileng le blade a dolh ruangah pawfaknak in si-innpi ah rak zohkhenh a simi hmangaihtanga cu September ni khat zing suimilam pasarih le hleinga tluk ah Kolasib sein ah a nunnak a liam tiah theih a si. Kolasib tualchungmi nih an langhter ning cun hmangaihtanga hi thinlung lei ah harsatnak ngeimi a si caah TNT Home mitlamtling lo hna an umnak inn ah chia a rak si. Meithla chung khan cu hmun cun a zaam i Kolusip Biakkawn shopping center pawng ah zanthum sung tluk a riak tiah an langhter. Caan zeimawzat lamkam a riah hnu ah auto khaltu hna nih konglam hi Biakkawn YMA hruaitu hna sinah theihternak an tuah i June ni khat thonghnih kul le thum khan YMA nih an lak i mitlamtlinglo hna umnak in TNT Home ah an khumh ṭhan tiah theih a si. August ni kul le ni riat ah khan saṭil haileng le Blake Adolf i saṭil haileng cu an chuahpiak khawh ṭhan. Sihmanhsehlaw Blake tangmi nih a pawpi lei harsatnak a pek caah atu bantuk in si-innpi ah a nunnak a liam hi a si tiah an langhter. Oprah Winfrey le Duandarok nih Maui meikanghnak tuarmi hna caah tangka dollar MTD pahra cat bawmhnak an pek. Oprah Winfrey le Duan The Rock Johnson nih Maui hi Hawaii meikangh tuarmi hna caah tangka dollar MTD pahra cat bawmhnak an pek hna tiah theih a si. Hi konglam hi Instagram lei ah an langhter. An pahnih in tangka hi an kuat ṭi tiah an langhter chih. Mei mekangnak konglam hi Dolly Parton nih thiam ngai in a ṭial caah minthang milar hna thinlung ah rian a ṭuanter ngai tiah an chim. Hi kong ah Winfrey zong nih a chimmi cu Dolly Parton caṭialmi ka hmuh bak in bawmhchanh duhnak lungthin hi ka ngei tiah a langhter. Delhi G20 summit tuahnak hmun venghimtu ding ah ralvengtu minung tingkhat le thong sawmthum tluk an chiah. September ni kua in nihra tiang New Delhi G20 summit tuahnak ding hmunhma venghimtu ding ah ralvengtu security minung tingkhat le thong sawmthum tluk an chiah tiah theih a si. G20 summit tuah chung ah venghimtu rianṭuan ding ah Delhi palik thong sawm riat an i tel lai. Delhi palik le Center Force in minu thong sawmli le thong nga tluk cu palik thilthuam siloin thilthuam dang an i hruk ve lai. Hi minung thong sawmli le thong nga lakah hin zeimawzat cu ralkap commando training a dih cangmi an si tiah an langhter. India cunglei ralvengtu Air Force hna nih cunglei le a pawngkam ah drone hmang in venghimnak an lak lai tiah ṭuanvo ngeitu hna nih an chim. G20 summit tuahnak ding hmunhma ahhin meithattu ralkap minung zali chiah an si lai. Ni hnih chung ahhin India ramri ṭha tein venhim a si lai i A hmunhma pawngkam ah CCTV ṭha tein chiah khi a si lai. G20 summit tuahnak hmun ah hin ramdang hmundang in hruaitu tampi an ra lai. US President Joe Biden, British PM Rishi Sunak, Saudi Arabia in Mohammed bin Salman hna an si lai. Cun Japan, Australia, France le Germany hruaitu tampi zong an i tel chih lai tiah theih a si.